Ӕвӕдза, цӕй диссаг у сӕ герон туг! Цы удыхъӕды, цы домбайдзинады, цы хъӕбатырдзинады гуырӕн авдӕн у, уый! Уыцы туджы фӕрцы-иу кӕддӕриддӕр суанг мах дуджы онг хӕсты, тохы заман ирон адӕм иннӕ адӕмты хсӕн Бӕрӕг дардтой сихсар ӕмӕ хъӕбатырдзинадӕй. Фыдыбӕстӕйы Стыр хӕсты рӕстӕг зындгонд куыд у, афтӕмӕй ирон адӕм ӕрцахстой фыццаг бынат ӕппӕт адӕмты хсӕн. сӕ нымӕцмӕ гӕсгӕ се хсӕн ӕппӕты фылдӕр хъӕбатыртӕ кӕй ис, уымӕ гӕсгӕ. Ирон хӕстонтӕй бирӕтӕ кӕд хъӕбатыры кадджын ном нӕ райстой, уӕддӕр се хсарӕй стыр ӕвӕрӕн бахастой уӕлахизы бон ӕрбахӕстӕг кӕныны хъуыддагмӕ. Уыдон тох кодтой Советон Цӕдисы алы горӕтты ӕмӕ хъӕуты, ӕмӕ ма суанг фӕсарӕнты, ӕмӕ алы ран дӕр сӕ хъӕбатырдзинадӕй кад ӕмӕ намыс кодтой сӕ чысыл райгуырӕн зӕхх Ирыстонӕн. Уыцы хӕстонты хсӕн уыд нӕ номдзыд фыссӕг ӕмӕ кадджын хистӕр Хъайтыхъты Азӕмӕт дӕр. Уымӕ бакӕсгӕйӕ лӕджы ӕцӕгӕйдӕр бауырндзӕн, кӕддӕр ирон адӕмы рагфыдӕлтӕм уӕларвон сыгъдӕг зӕдты тугӕй кӕй хӕццӕ кодта, уый. Уӕздан, ӕгъдауджын, сыгъдӕг уды хицау Азӕмӕт ма, куыд ӕцӕг ирон лӕг, у хайджын, нӕ фыдӕлты кадджындӕр миниуӕг хъӕбатырдзинадӕй дӕр. Мин фарастсӕдӕ цыппор-цыппӕрӕм азы Хъайтыхъты Азӕмӕт сыххӕст кодта легендарон Матросовы сгуыхтдзинад ӕмӕ Хуыцауы фӕрцы баззади удӕгасӕй.
Йер мӕ разӕй чи бырыди, уыдон бырыдысты мӕнӕ топпы хосы рдӕй зӕхх кӕм басыгъди, уыдон хусыл. Ӕз та ӕз та цъымара равзӕрстон Белоруссийы цъымала бӕстӕу ӕмӕ дзы торф арӕх и. Ӕмӕ йӕ йӕ йӕ дон цъымарайы йӕ донеды фӕтӕгены хуызӕн вӕййы. Ӕмӕ сиом нынныгъуылӕгау кодтон мӕ афтӕмӕй мӕхи Уастырджийы фӕдзӕхсын ӕмӕ бырын размӕ цалынмӕ зӕгъын гранат баппарон, уӕдмӕ Уастырджи уый фӕстӕ уыдтӕн мӕлӕтыл разы.

иу нӕмыг мӕнӕхӕм бауади, иннӕ та мӕнӕхӕм. Ӕмӕ нӕ сзылдтам мӕ мидбынат. Ӕмӕ мӕ тӕвдӕй сау ӕвӕццӕгӕн Уастырджи ахъаз кодта ӕмӕ мӕ тӕвдӕй нӕ хаудтӕн. Мӕ ныззылдтӕн цъилӕй афтӕ, мӕ ходуйӕ гранат басхуыстон ӕмӕ хӕрдмӕ йӕ фӕхаста сау фӕд. Мӕн дӕр йӕ улӕн чи у, уый иуварс фехста. Ӕмӕ Нӕ полчъытӕ нӕ сыстадысты урахъӕргӕнгӕмӕ, абырстой размӕ. Мӕн санитартӕ ссардтой, ахастой мӕ. Полевой госпитӕлы операци тедтӕ скодтой. Ӕмӕ ӕртыккаг бон Баграмян ӕмӕ Белов ӕрбацыдысты цӕфтӕ бӕрӕггӕнӕг.

Хъайтыхъты Азӕмӕтӕн дӕр хъысмӕт уыйбӕрц фыдбонтӕ бавзарын кодта, ӕмӕ сын уый хӕрзӕрыгон уӕвгӕйӕ куыд ныффӕрӕзта, уый стыр диссаг у. Азӕмӕт ӕвддӕсаздзыдӕй барвӕндонӕй, бинонты ӕвастӕй ацыд службӕ кӕнынмӕ. Уымӕн ӕмӕ хӕсты размӕ тӕссаг уавӕр хынцгӕйӕ, уый йӕ хӕсыл банымадта ӕфсӕддон дӕсныйад тагъддӕр базонын, цӕмӕй йӕ бон уыдаид йӕ райгуырӕн зӕхх бахъахъхъӕнын. Армимӕ ацыд мин фарӕссӕдӕ цыппор фыццӕгӕм азы мартъийы мӕйы. Хӕстӕй ӕрӕййӕфта ӕртӕ мӕйы фӕстӕ Павлограды артиллерион полчъы службӕ кӕнгӕйӕ. Уырдыгӕй сарвыстой украинаг горӕт Пятихаткамӕ. Уӕдмӕ немыц, сӕхӕдтӕхджытӕ сӕ разӕй бомбӕтӕ калгӕ, афтӕмӕй бырстой гӕрзифтонгӕй нӕ бӕстӕйы арфмӕ. Цыбыр рӕстӕгмӕ фашисттӕн бантыст Украинайы зӕххытӕ бацахсын, Цы советон ӕфсӕдтӕ дзы уыд, уыдон знаджы ӕрхъулайы бахаудтой. Азӕмыты полчы се ппӕтмӕ дӕр афицерӕй, салдатӕй, карабинтӕй уӕлдай ӕппындӕр ницы хӕцӕнгарз уыд, ӕмӕ сӕ афтӕмӕй немыц алырдыгӕй цагътой.
Куыддӕр ӕхсыр райдыдтой, афтӕ мӕхи размӕ аппӕрстон. Мӕ афтӕ змӕлыдтӕн, змӕлыдтӕн мӕ змисы бынмӕ нылластӕн. Ӕмӕ ӕртыккаг бон ӕхст куы банцади хсӕвы, уӕд сыстадтӕн ӕмӕ мӕ ме ккой вес ме со куыд ис, ме цыма мыстытӕ бахсыдтой, афтӕ ӕддӕ инӕмгуытӕй йӕ ныххуынчъытӕ кодтой. Акастӕн иуырдӕм, аннӕрдӕм никуы ӕртӕ-иу миу сыстад, уӕртӕ-иу фынддӕс баистӕм, фынддӕс. Уый цас уыдысты раздӕр?
Раздӕр Иу цалдӕр мины ӕмӕ кӕмыты уыдысты, искуыты ма дзы уыдаид. Ӕмӕ мах фынддӕс байстам, ӕмӕ дзы уыди туаллаг хуырымтӕй Хетӕг. Не иумӕ ацыдыстӕм службӕмӕ дӕр. Кӕрӕдзиуыл бацин кодтам ӕгӕстӕ-ӕгӕстӕ. Уалынмӕ фынддӕсӕй иу старшина уыд. Ма афтӕ зӕгъы, гӕнӕн наlimӕ кӕй куыд чи куыд арӕхсы, афтӕ йӕхи куыдӕй фӕнды, афтӕ ӕфснайӕд. Иу та старший сержант ма афтӕ зӕгъ, на адам, аж кӕм сӕ молецдӕн, ӕмӕ дам, комсомольцы кӕм не строится. Ӕмӕ уыцы фынддӕсӕй мах аст баистӕм. комсомолтӕ. Ӕмӕ уый афтӕ зӕгъы, дам, бонырдӕм немыц ӕрфынӕй вӕййынц, ӕмӕ дам уӕд бахъуыздзыстӕм, мадам, йӕ Днепрмӕ йед кӕм уыди, иу хидгонд дзы уыд, мадам, угуылты кӕд баирвӕздзыстӕм. Ӕмӕ хӕстӕг баластыстӕм немыцы акъоппытӕм. нӕ баласын кодта, мадам, ӕз куы зӕгъон, вперед зӕгъот, дам, знаг дам ратдзынӕн, уӕд дам багӕппытӕ, уӕд дам иу фӕгӕппытӕ ласут ӕмӕ мӕ фӕдыл тӕхгӕ кӕнут. Мӕ знаг куы радта ӕмӕ куы фӕгӕппытӕ ластам, йод немыц акъоппыты смидӕг стӕм, уый дӕр ӕмӕ иууылдӕр. Ӕмӕ йӕ уым хъӕбысхӕст бацайдагъ и немӕ. Ӕмӕ мӕнӕ Хуырымты Хетӕгыл дыууӕ Хуырымты Хетӕг ахӕм лӕппу уыди, ӕмӕ стиккӕй немыцаджы афтӕ фелвӕста ӕмӕ ме сӕрты фехста. Ӕмӕ йын дыууӕ Ил афарс сты, ӕмӕ ӕз уымӕ куы фӕцӕйцыдтӕн фехъусын кӕнон, зӕгъгӕ, афтӕ фӕстӕрдыгӕй немыцаг топпы хъӕдӕй мӕ сӕр ныттаудта, ӕмӕ мӕ, ӕвӕццӕгӕн, кӕсгӕ куы нӕ уыдаид, уӕд мӕ сӕр ныппырх уыдаид. Ӕмӕ ахаудтӕн. Ӕмӕ Хетӕджы дӕр, не ппӕты дӕр уацары райстой. Фӕкӕнынц нӕ, ӕмӕ дӕлӕ еу цы островы фӕкӕнынц нӕ мӕ дын дӕлӕ иу ран афтӕ тӕрфгонд, ӕмӕ хӕуым тӕрфы Иу мин уыдысты цас мах ӕфсӕдтӕ ӕмӕ сӕ алыварс немыц рацыбацы кӕнынц. Акодтой нӕ уый фӕстӕ уымӕн, зӕгъгӕ, иу лагерь уыдис цъӕф астӕумӕ хъӕуым, уырдыгӕй нӕ Винницӕмӕ акодтой Винницӕйы лагерӕй дыууӕйӕ. Ралыгъдыстӕм ма уыдӕр ма руаджы цыд фӕндӕгтӕ, уый ӕз дӕр кӕсӕ, фӕлӕ фӕрсгӕ-фӕрсгӕ фӕсвӕд хъӕуты цыдыстӕм. Схӕццӕ сты дӕлӕ Кировабадмӕ, фьом нӕ ӕрцахстой мӕ нӕ Кировабады лагеры бакодтой. Уый чи рцахста?
Немыц.
Ӕмӕ ӕмӕ наём Кировограды лагеры уыдыстӕм ӕмӕ Кӕрты шахматный порядкӕй бадынц пленнойтӕ, не хсӕнты полицейскийтӕ нӕхицӕй, немыцмӕ чи службӕ уыд. Лор рацыбадзы кӕнынц сӕ къухты розджытӕй афтӕмӕй. Иу ахӕм иу немыцаг ӕрбацыд дынджыр немыцаг афицер ӕмӕ йӕ афтӕ ракӕс-багӕс кӕны пленнойтӕм, Мӕ йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди ӕви нӕ фӕцыд, куом мӕ уый ахуыдта. Хӕря мӕ уый кӕдӕм хуыдта, уый чи зыдта, кӕд ӕй кусынмӕ ӕддӕмӕ зонӕй ӕддӕмӕ хоны, уӕд кӕд уырдыгӕй алидзиккам, зӕгъгӕ, алчидӕр йӕ кодта, тырныдта уымӕ. Мӕ Персы фӕрцы кӕй ахуыдта, уый фӕстӕмӕ ӕрбацыд не рбацыд, уый мах ӕй ничи базыдта. Иу ахӕмы мӕн дӕр акодтай афтӕ. Фӕкомкоммӕ мӕм ком зӕгъгӕ ма фӕкӕн. Ӕмӕ кодта Лагеры ӕдкуди кӕм бадтысты сӕ хицауад, уыцы хӕдзарырдӕм. Ӕмӕ дзы цъӕх ахуырст, краскӕйы цъӕх ахуырст, будкӕ. Уырдӕммӕ бакодта ӕмӕ дуар байгом кодта, фӕсте скъуырдта йӕ рагӕй. ӕмӕ бахауӕгау кодтон. Ныр стащенный уыдтӕй суал адӕм тынг. Ӕмӕ бахауӕгау кодтон, уый дуар рахгӕдта ӕмӕ талынджы мӕ цӕстытӕ ницы уал ауыдтой. Мӕ чысыл куы алӕууыдтӕн, уӕд цӕстытӕ фӕхуыздӕр уынын байдыдтой мӕ дын дӕлӕ уӕлыл хӕрӕджы ас куыдз сызмӕлыди ӕфсӕркӕ.

Ӕма мӕ бон бирӕ лӕугун нӕ уди, къулӕнцойӕ мӕ афтӕ лӕугун, ӕма ахъуыды кодтон, неужели изӕр райсом хурскаст нал фендзӕнӕн хер, ӕндӕр ницӕуыл ахъуыды кодтон. Мӕ къул афтӕ ӕнцой ӕмӕ мӕ зӕнгтӕ тасынц, тасынц. Куы счи уый, афтӕ мӕм гӕппӕввонг йӕхи скодта ӕмӕ тас хъырны. Мӕнӕн мӕ цӕстысӕгтӕ нызгъӕл ӕзгъӕлынц ӕмӕ ӕрбадтӕн мӕ мӕм куыдзы афтӕ кӕсы комкоммӕ ныккастис мӕ та куыддӕр йӕхи мидӕг схъырнӕгау кӕны. Ӕмӕ зӕххы уже тъӕпӕн куы рбадтӕн, уӕд йӕ йӕ роцъо чи йемӕ къӕхтыл афтӕ рывӕрдта, мӕ мӕм афтӕ мӕ цӕсгоммӕ кӕсы. Уалынмӕ дуарфи та дуары хъӕр фӕцыд ӕмӕ фегом. Ӕмӕ мӕ чи бакодта уыцы немыцаг хабӕц лӕууы ӕмӕ куыдзыл цыдӕртӕ хъӕр, хъӕр кӕны. Ӕмӕ куыдз чи у, уый иу каст ӕм скодта, ӕндӕр нӕ мӕнмӕ касти. ӕмӕ йӕ къахӕй ӕрбатъӕпп кодта йӕ цырыхъӕй куыдзы. Ме мкуыдз фӕкъӕпгӕнӕгау кодта йӕ къахмӕ. Уый пистолет ӕмӕ ӕртӕхатты гӕрах-гӕрах-гӕрах ӕмӕ морджытыл атыбар-тыбар бур кодта ӕмӕ адӕргъи. Ӕмӕ йӕ тугӕй ӕз дӕр куыннӕ байдзаг уыдаин. Мӕгӕр Уйа аймодта немыцаг. Ӕрталынг. Рам кӕдмӕ баддзынӕн, сыстадтӕн, раст дӕн ӕмӕ уым мӕ мӕнӕ ацырдыгӕй немыцӕгтӕ, афицертӕ украинаг чызджытимӕ подручкӕ хӕцгӕтӕ схо кӕнынц ызуӕртӕ талынг кӕрӕтты сындӕггай-сындӕггай аф алӕвӕрдтон. кӕронмӕ куы ахӕццӕ дӕн, уӕд иу хӕдзарӕй мынӕг рухс цӕуы, бахостон. Зӕронд ус ракасти. — Стор вам, сынок! Уыцы тугӕйдзӕгтӕй мӕ куы ауд. — А ну заходи! Бацыдтӕн ӕмӕ ӕмӕ уыцы тугӕйдзӕгтӕй уӕлдай мӕнӕ афтӕ бад кӕнӕ лӕу афтӕ нӕ уыди. Сыст, сыстытӕ пледнайты хӕргӕ кодтой. Мӕнӕ афтӕ ӕфгуытӕм дӕр бавнал мӕ дзы къугъдзаг райстаис. Мӕнӕ афтӕ афтӕ кодтон ӕмӕ мӕ куы федтаут. Афтӕ ӕнуд абадтам махӕм. Мӕ йӕ чызг ӕндӕр сыхы царди, уымӕн дӕр йӕ лӕг хасты. Мӕ ацыдмӕ йӕ ӕрбахуыдта. Скодтой Дор рафыхтой мӕ сӕм хъӕдӕй конд уыд йӕ тас. Мӕм нӕ афтӕ зӕгъынц, дӕ дзаумӕттӕ, дам, ма ралас. Ӕз уӕллаг дзаумӕттӕ раластон. Раластам иууылдӕр. Фсӕрмӕ ис кӕм? Уӕндыдтӕн ӕмӕ куы нӕ ластонӕд сӕхӕдӕг фӕлӕбурдтой мӕ мӕ абӕгъдӕг кодтой ӕмӕ мӕ ацы тасы цынадтой. Сыгъдӕг хуыссӕнтӕ сӕхи сӕхи Ӕдде мидӕггаг дзаумӕттӕ мыр радтой, ӕрхуыссын кодтой. Мӕ дзаумӕттӕ уыдона мӕ таусы тасы мӕ дзаумӕттӕ нывӕрдтой мӕ сыл фыцгӕ дон ауагътой. Ай, уӕлиау рсурсид сыстытӕй абадтысты. Схӕцыдысты, акалдтой йӕ. Иннӕ боны рынхъӕлдӕн мӕ буары рулӕфыдис ӕмӕ мӕ мӕхъӕл кодтой, иннӕ бон райсомӕй дӕр сихорӕй ӕм не рынхъӕл дӕн, иннӕ боны зӕрӕй рынхъӕл дӕн. Урӕдтой мӕ уым, мӕнӕ, дам, сынок, оставайся здесь, земля горит ӕмӕ, дам, искуы фесӕфдзынӕ. Мӕ, дам, хӕст исчи искуыирдӕм кӕндзӕн ӕмӕ, дам, уӕд ацӕудзӕн. Кӕм ӕрлӕууыдтӕн, ӕз нӕ байхъуыстон рацыдтӕн.
Тамара Дунаевская газет «Северная Осетия»-мӕ срывыста фӕстаг ӕмдзӕвгӕимӕ йӕ хӕстон ӕмбал Азӕмӕты тыххӕй. Хӕсты фӕстӕ-иу къайтыхъты Азӕмӕты арӕх ахуыдтой Белоруссимӕ, Курскмӕ, Витебскмӕ. Сталинграды фӕндзай фыццӕгӕм дивизи кӕм хӕцыди, уыцы рӕттӕм. Ис дзы хӕстон намысы музей. Уым Хъайтыхъты Азӕмӕтӕн конд ис хицӕн къуым. Ис дзы йӕ хӕстон мысинӕгты чиныг. Уырдӕм-иу арӕх ацыдысты, йемӕ чи хӕцыд, ӕхсӕзӕм гвардейские армийы уыцы ӕмбӕлттӕ дӕр. Уыдонӕй-иу киргизаг фыссӕг Ашир Назаров йӕ хӕстон хабӕртты тыххӕй рауагъта чиныг киргизаг ӕвзагыл, фыссы дзы Хъайтыхъты Азӕмӕты сгуыхтдзинӕдты тыххӕй дӕр. Уыцы чиныгӕй скъуыддзӕгтӕ тӕлмацгондӕй сӕрвыста Ирыстонмӕ.
Невелы город.

тахка тахын урахъаргӕнгӕ цыма зӕгъын махинимӕ риавты цыма зӕгъын уый тасы удаид ма дын нал ма фӕкастӕн ӕмӕ ма халав мӕ айас гом разрывной нӕмӕг дзы суади ясран зӕгъын куы фӕсӕфтӕн ӕмӕ уӕртӕ дӕс метры раздӕр немыцаг снаряд суади зӕххы ӕмӕ азы хъис уым мӕ ма дзы фӕздӕг калд ӕмӕ ныр нӕмгуытӕй афтӕ ма ӕлвӕрсытӕ ӕз батахтӕн ӕмӕ йӕ уым атымбылдӕн фосы вӕрон дзыхъы ӕмӕ дын дыууӕ дыууӕ йӕ уыдысты танкӕй ӕмӕ дзы немыцӕгтӕ немыцӕгтӕ ӕмӕ дзы иу ӕвӕццӕгӕн мӕн йӕ куыст скодта ӕмӕ мӕм цӕуы ӕхсгӕ нӕ кодта ӕвӕццӕгӕн мӕ йӕ цӕлхытӕй сыввӕрдынмӕ хъавыди ӕмӕ ныр мӕнмӕ автомат ӕмӕ автоматӕй танкӕй низ кӕндзынӕ Фӕлӕ куы рбахӕццӕ и мӕ цӕф ӕнӕбаст туг мизы, афтӕмӕй мӕм куы рбахӕццӕ и, уӕд уыцы дзыхъы рабадӕгау кодтон ӕмӕ гранат фехстон ӕмӕ мӕхи ӕрныгъуылдтон уыцы дзыхъы фӕстӕмӕ гранат ӕмӕ мыл йеддӕ змисы рбакалдис. Ӕмӕ ныгъуылдӕй афтӕ мӕ хъустӕ дӕр куыддӕр фӕкъуырмайаг сты уыцы гуыппӕй, мӕ афтӕ ныхъхъус дӕн уыцы ран, ӕмӕ дын иу ахӕмы афтӕ мыл плащ-палаткӕ Иодийы тыхтӕй мӕлы, ӕмӕ дын чидӕр плащ-палаткӕйыл схӕцыдис ӕмӕ мӕ цӕстыты ӕзмист ӕрбакалд, мӕ афтӕ, ӕмӕ дын скастӕн ӕмӕ дыууӕ немыцаджы танкистытӕ. танк нал цыди. Алы ӕхсӕвы мӕхимӕ...
Гранаты хстӕй нал цыд, не? О, йӕ, йӕ рӕхы саскъуыди. Ӕмӕ мыл схӕцыдысты йӕ, чи, йӕ дисынц мӕнӕй плащ-палатка. Афтӕ дын та-та-та-та-та ӕд райхъуысти. автоматы хъӕр ӕмӕ мӕ уӕлӕ рхаудысты дыууӕ немыцаджы. Ӕмӕ дын гыццыл фӕстӕдӕр медсестрӕ ӕрбаластис ӕмӕ мӕ мӕ цӕф бӕтты ӕмӕ афтӕ зӕгъы. Чтобы было с вами, товарищ гвардии сержант, если бы я рядом не оказалась. Ӕмӕ мӕнӕ бӕстӕмӕ ортӕ иннӕ сӕфтам, фӕласы мӕ асхъӕр кӕн, фӕлӕуу-ма, зӕгъын, подожди, дӕ, дӕ ном куыд хины? Ӕмӕ фӕстӕмӕ рахъӕр кодта Тамарӕ Дунаевская. Йӕ райдайӕнӕй та йӕ нӕ радзырдтой ферохмӕ. Мах уырдӕм ӕндӕр направлени ӕрбаппӕрстой ӕмӕ хуыссӕгхъуаг уыдыстӕм. ӕмӕ мӕ бон нал уыди. Бонырдӕм мӕнӕ афтӕ траншей мӕнӕ афтӕ уыди зылын, мӕнӕ ам пулеметчик лӕууыдис. Мӕ йын афтӕ зӕгъын, фондз минуты куы ахуыссон, уӕдмӕ мӕ зӕгъын, райхъал кӕн. Ӕмӕ уымӕл зӕххы траншейы ӕрхуыссыдтӕн, мӕ къухмӕ нывӕрзӕн акодтон, мӕ уайтагъддӕр рафынӕй дӕн. Мӕ куы афынӕй дӕн, гьеуӕд мӕ фыны ходы нӕхимӕ фестадтӕн. Ӕмӕ мӕ мад афтӕ зӕгъы, лӕппу, зӕру-ма, ӕртӕ рауӕттӕ дӕлцъис уон, мӕ бирӕгъ арӕх у сырд, ӕмӕ дам сӕ сур баздах. Мӕ къухы лӕдзӕг ӕмӕ тӕхын-тӕхынуырдӕм дыууӕ доны сӕрты агӕпп кодтон, ӕмӕ рауӕттӕм куы фӕцӕйхӕццӕ кодтон, уӕд рауӕттӕ нал уыдысты, фӕлӕ, фӕлӕ дын ӕртӕ хӕйрӕджытӕ. Ӕмӕ мыл судзгӕ ӕхсидӕвтӕ ӕхсынц. Ӕмӕ ӕз мӕхи радав-бадав кӕнын ӕмӕ скъуыдӕджы дӕн ӕмӕ дын куы скъуыдӕджы дӕн, уӕд дын мӕ мад ӕгас нал уыд, фӕлӕ дын уӕлӕ цыма ратӕх ӕмӕ иу къуыбырыл алӕууыдис йӕ сӕрбӕттӕн йӕ къухы, афтӕмӕй мӕ хъӕр кӕны. Лӕппу, лӕгты дзуарыл дӕхи бафӕдзӕхс! Ӕмӕ ӕз нӕ хъӕуы алы аз дӕр-иу уым Джеоргуыбаты куывды уыдыстӕм кувӕндонымӕ. Кӕм уыди уый? Ӕмӕ мӕнӕ уыцы дӕлцъис Йонас ранӕй уый талахохры бын кувӕндон. Ӕмӕ уыцырдӕм ме ргом сыздӕхтон ӕмӕ суя Уастырджи зӕгъын, ӕз де уазӕгмӕ нӕ сӕфын. Ӕмӕ та талынггомау цыма уыдис, стӕй уӕд сындӕггай, сындӕггай рарухс, рарухс, стӕй тынг рарухс ис ӕмӕ дын уӕлӕ урс бӕхыл урс барӕг февзӕрдис ӕмӕ цӕргӕсау мӕнмӕ йӕхи рауагъта. Ӕрхӕццӕ ис мӕм Наф. Хӕтт, лӕппу, тӕрсгӕ ма макӕмӕн ӕй афтӕ мӕ разӕрд балӕу.
Хъайтыхъты Азӕмӕтӕн абоны хуызӕн йӕ разы лӕууынц йӕ хӕстон царды ӕппӕт ӕвирхъау нывтӕ. Уыцы тугуарӕн фыдбонты, ӕвӕццӕгӕн, ӕрмӕст йӕ сыгъдӕг уды куывд Хуыцаумӕ лӕгты дзуармӕ кӕй хъуыст, уый руаджы баззад удыгасӕй. Ӕмӕ йын дунейы фарн ахӕм арфӕ ракӕнӕд, цӕмӕй ма нын бирӕ азты ӕнӕниз зӕрдӕрухс ӕмӕ амондджынӕй цӕра,